Janeno mar LTN kamoro amora ma intiere machiegni ahinya e chenro mar kuku mar wach. Maendi en chenro ma wakeloni kinde ka kinde sama chalo kama endi kama bende walose wechego eko ma bende sani ndiko ritwake mang'enyie moloyo pile ka pile matimre e pacho piny Kenya kaendi. Antiere kod wende studio kaendi ma bomiyo thuolo mar mondo mi ofulre nu mondo ung'e ni en ng'a kata kamano ok en wendo ahinya en wang' ma be ji oseng'iyo nene lolweka kata kamano higa ni endi apani maendi okang'ne mokwongo mar chopo. ber mar mondo mi ofulre wacho ni en wuod kanye en wuod kaunti mane samoro nitie gima timo Nairobi ka ok ing'eyo mago te kohero bo nyalo nyisowa machiegni ahinya erokumano nyikwara mogi mokwongo apindu yie na jololwe gi joromo gi tudo nyinga en apopo lentana wuod kanyidoto ma wuok Homa Bay county kendo ja wacho weche mag siasa Erokamano. To ang'o miluongo ni lentana? Lentana en nying kaka mag jo dhod Masai mag kuond magi yudre ahinya. Ang'o miyo nyingno iyudo? Nying iluongo konyuole koro an omiyo nyingora lentana koro ake kobago noyude but apani ndalo moro nyuola mm. nitiere olemo moro ni lantana kamara mane mano nyabenda winyo kata onyalo biro mm. koro mane kuno chaka ng'eno ok en plant ma Kenya ka nokuny piny ma oko kele kae mm. okonyo diek ma diek chamo pile pile koro anyalo biro koro in onyalo biro exactly
mano wach maber ahinya koro achiel kachiel wan mondo koro watwag e weche mag siasa matimre e pacho kaendi kaka waduto te wang'eyo ni sani ndi koro nitie ywaruok mapek ahinya e wechego eko mag jogo ma gin jotend migepe ma be nowal kod migosi Uhuru Kenyatta amna e juma ma koro ne orumo noendo osebedo kokelo liet mang'eny ahinya ka nyaka jogo eko ma gin jonasa nyokwer momoyi gi ngang' ni gin nyinge machalo kamago eko gikia kendo be gimiyo kiach mabor moloyo ni giwacho ni Uhuru Kenyatta en ng'ano endo mantiere telo e yo mantiere e ataro mar chik. Uh, dware ni mondo awinyi pachi kuom maendi nikech en gima aneno kata ka koro kata mana uh, jo US ambasada ma US Robert Godek nye otemo luongo jogi mar mondo mi gibed gi winjruok mondo mi weche otimre maber. King'iyo konchiel ineno ka majority leader Aden Dole wacho ni gin gibodhi dhi nyime mondo gipwodh jogo e od bura. NASA wacho ni gin kata bura ne mok gidhi dhi. Maendi nyiso ni jomi yierogi iyierogi mondo gitie migepe mag piny Kenya kaendi. Be tijni dhi tire? Bodhi tire maber?
keta matek ni lakini wao wawache mm. wanokarego na Uhuru mm. kaka president wao wakare 26 October ni onge ngowa kora mm. but dipo ne odhi tiyo Uhuru ema ne ochamo muma jatend piny owacho kaluwore gi chik gi pend chik e bima Kenya ka ma iluongo ni legally mm. ne en president but legitimately mm. maybe ok en To kopo ni odhi tiyo kaka owachono, iro kabinet eh, ok apar ka nitie chik ma nyalo wacho ni kopo ni jo NASA ok odhi e komiti mar appointment to gidhi chamo gidhi kadho gibiro kadho nikech chik owacho ni appointment committee nitiere members mar, mar automatic mhm. kaka majority leader, minority leader mago automatic members speaker gi deputy automatic members mago joma nitiere mhm. gi members moyier from other members of parliament to e chik bende bunge bunge ng'iyo members moyier te ok ng'e ni ma party en en arm of government ma konti mana sa- sa- side ma minority gi side ma majority koro ok ng'e ni ni ma ka jo ODM inya yier anybody to be a member of that committee ma dhi ahead with approving appointments ma Uhuru kelo koro ok apaka kata Jonas Obekot ok mondo gi dhi it bat Koro legitimacy ema koro bedo bedo question obedo ask. To koro uh, ji kaka Keriako to bi konyo yier John Munyes moko bende pod biro. Iparo ni gidhi tiyo gi teko maber adach uh, nang'o gidhi tiyo nade ka ntiere bath kenya ma wacho niya wan gi muti mondo kendo wan onge gima konyowa godo mane kuom wach mobiro mar legality gi legitimacy mm. legality ni legally e, e chik When it is. But legitimacy ni be in gi authority ma jopiny wiye. Koro nya yier gi ndiyo ma giti. But na kaka ng'eyo mwabenga oboche e chenro ni. Mm. En ni pok the other part of the country moko mana ogombo lita praga uchiel mara par. Pok uwe mwach ni gin gi yie kata gidagi. Ka gidagi legitimacy will be a very big problem ne joma yier gi Uhuru Kenyatta mondo chak tich gi. Nikech oseyero ji ochiko odong' weche apar gachiel or apar gariyo nikech kabinet wach ni bedo gi ji piero gariyo ka ng'eny koro modongo wakiaga botimore maybe onya yiero jomoko moa kuom joma noko gine ka mondo wach ni walosu sirikal adi achiel kanyakla koro pod warito mondo ang'e en mana speculations an manya wach ni ah pod wakia but o Kenya ok nyal dhi mbele ka joma nogo kura tarik piero ariyo gauchiel pok ojoin sirkal ok nyal dhi mbele mano kela koro e wach madwaro mondo i- ikonywa ne winjo kaendi nyoro kanye jambetre mar us robert godek loso kod jood bura mag nasa kod jubilee nyo temo lieko wach moro ni jo nasa oyie odonje e piny owacho mondo oyier moko kuom gi jotend migape. Aparo ni kane uru wewe ne ne we thuolo ne we thuolo mar mondo mi gima kama obed ni nyalo timre. Koro king'eyo kaka Godek loso gi kaka uru no we jomoko ko wacho nyinge gi te chande. Nyiso ni nitie thuolo mane gibene giseneno ni mwer mondo we ne jo opposition mondo donje. Iparo ni mendi nyalo konyo

to cheko justices mane okasano jonas odagi en electoral injustice mar ni ombucha igoyo ombuch ni igoyo to kichop Nairobi omar bedo multiplied by 10 or bedo divided by 10 wana ni kogo ombula ombula chiel mar apopo ma nik ochopo Nairobi ngina di ombula re mane gima jonasa yuago ni electoral justice ok en poa sharing maka ng'ato wacho ni ken Raila dwa donjo e sirkal oshapawo wang'e wadwa niya Raila go uru gi ng'ato ang'ata modwa chung' ochung' president To koyomb Raila ma be samoro inyalo yomb kata onyalo Uhuru to yie niya an oyomba gi Uhuru Kenyatta eh eh los sirikal te obed ma mari. Ko Raila oyombo Uhuru ma be eh, noyombe Uhuru yie ni oyomba los sirikal gi jogeni te. Onge mani power sharing. Power sharing Raila ok dwar is not in the table of, of NASA that now. E, onge wach man to koro e, ok gidwar power sharing kata sirkal mar mar manywanda en ing'e ni nywande koni gi koni nywande mm. kamoro achiel to adier mantie ni ouru dhi nyime gi tich kaka jatend piny owacho to koro openj jonasa mar mondo mi koro gikel ywak gi kaka gidwaro ma mondo mi gita piny cha giriwre gi jogi mondo gibed gi wach achiel chung' achiel mar tayo Kenya higni abich mabiro Mae donge nyalo kelo kwe matin kata nyalo dwoko piny mirima mosebedo moloyo ahinya kor kanasa. Mano short term solution. Mm. Mano gima wacho ni itimo mondo mi okony okony sechegi. Mm. To sustainability mar solution no onge. Wach ni ibo tima sani to mondo higni prariyo, apar, apar gabich mabiro ok odhi konyo piny. Kata ka gibiro, gibi mana loso gimoro ni transitional government ma dhi tero ji e e kura. Kura ni jawe kana na 2020, 2019, 2021 before wachopo election wa 2022. Muno mijo wachine wa, wa share power, wa reform IBC, wa reform electoral system, wa reform police, muno mi kodhi 2022 wadhi ka 2021 kech gino kunyo bet ndalo mang'eny ahinya kech an nagombulu mondo mi ng'ato obed president to ok dimora ni ng'ato kod president nodhi share power to mbucha ok okwan kata bedo divided adwa ni mbucha gogo achiel to chopo nairobi kata di achiel mar president ok adwa kochopo nairobi mar abedo achiel to mana ng'ato mogocho kata mana kirinyaga bedo mar play dipar to bedo ang'owa mbula par mane mok adwar wadwa ni mbula kong'owa kata kaka mbucha achiel bedo nobuchiwa muyale oa piny lamu oa chou kajiado kochopo nairobi en ombulu achiel achiel mikono en one man one vote onge wach to koro kinyalo keto nyong'ong kata nyalo keto rameny e jomogo eko mane owal kod Uhuru Kenyatta eno ka gin jogo man gi nyalo mar tiyo tije mane owalgi ji kaka Munyes ji kaka Keriako to biko nye ogweta oko manye nitiere odonjo koro e weche gi kima cabinet ji manye obiro gi eno ka gibiro kelo lokruok madwarre ng'e cabinet en en tiyo tij president kata an sana moyiera aromo aromo bedo cabinet minister en ma ni koro e, en, en ja policy making bureaucrats te piny kae ps directors mago joma osomo e those lines kata ka en labor nitie joma osomo labor joma experience e labor an ka wira minister an tich na kono president ni ministry oda pesa makama timo this project president look allocate funds koro ministers ideally ng'ata kata nyabedo minister very 18 year, years old to 70 or minister koro some uh, come with a lot of competence from background ma gimosomo for example kiyo daktari bedo minister mar health en gi paro mang'eny thieth maber moloyo kier apop wanya environment mondo odhi ota weche health aonge godo koro I'll be briefed a lot koro minister to generally aneno ni gin qualified onge ng'ama qualified bedo minister Kenya ka as long as ni inyalo ndiko gi gini wasetawa mang'eny 1970 otawa gi joklas aboro otawa mang'eny 1970 to piny was just doing well koro kane problem gi joma yierego but koro ma legitimacy ni mowacho ni is the question mag nyalo lak kwadhi e yweyo ruto ma en jalo jatend piny owacho nyocha ne ji wacho ng'ur nyocha wuok koni kocha niya ni wang'ni to ouro oloso cabinet ne ma ok odhi ma odwaro paro mar william ruto to ne iwacho ni nyaka bed ni ywaruok ne nitiere ma Ruto ok ne mor gi weche moko kaka jasiasa ma nyalo bedo ni en gima notimre ywaruok nitiere king'iyo 2013 kane Uhuru yiero kabinet ne gin kanyakla makata king'iyo chieng'no ne gidoko lewni machalo nyaka tai machalo marachar tai makwar mm. mano kuon ne giyiere kanya kanyakla kane giyiero nus gichak yiero moko ne gin kanya kanyakla to kata king'iyo the past events makakisoro ka gitimo mar sirikal press conference no uru gito dhi kanya kanyakla te siasa gimo tini body language body language speak moloyo gima ng'ato timo kino ka gimo gimo gito ng'ato kauno gitimo kanyakla ng'e ni onge winjruok man man mantie yorok mantiere to mana ka ing'eyo William Ruto en ng'ama very ina skima osewuok wacho ni onge yorruok but ong'eyo gima otage otaget King'iye ng'e kata ka Moi notiyo gi Kenyatta mm. ma mzee mm-hmm. jogo ne ne owuonde ni en humble to toke nitie kaka nopango tich to ng'e to ng'e ng'e kaka nokawo presidency mm. higni piero gadi piero gang'wen eka eka nogol eka koro William ni kipano ng'ama forek mang'eny onge gima otimo onge gima otimo koro kata nowe ka nitie yarruok to en owacho onge yarruok kwande donjo mos mos opimo piny opimo piny kabisa kabisa kabisa onge wach wabro kawo yo matin kwaduogo pod wantie kod weche mang'eny wado mondo wawach kaendi gi jatelo ma en apopo ma bende obeyo lap dhoge ni jure ne kom mar siasa kinde mano kadho to pod en ja siasa kendo omiyo weche gi kachiel kachiel e yo makare kodogo wabro ng'iyo ane chamo muma mar migo israel amolo odinga sani kendo chako medo ochuo chieng' kendo aneno ka wachno imedo mana ride imedo mana ride bende gini nobedie kose en mana wach thore ma aina mane wacho tarik apar gariyo odhi jogo eko ma bende jonasa be chunygi osetho moko moko be wacho niya giol giwinjo wachno endo magi te koduogo to ibiro leronwa kaka janasa mondo mong'e ni to koro en chenro mane ma nitiere kik idhi mabor ma en chenro mar koko mar wach

machiegni kedo kamoro amora ma intiere maendi en chenro mar kuku mar wach wan e okang' mar ariyo ka koro ikiriwri kodwa wantiere kaendi kod uh, migosi apopo ma bende don watiyo wechegi kachiel kachiel kwawinjogi sani koro wan e okang' nindo mwadwa ng'iyogo wechego ko mag nasa to moloyo Ogayi mar NASA Migosi Raila Amolo Odinga sani osebedo ka koro noketo singo kendo e okang' manyien ni koro mo tarik pradek higa ni endi dwe mar achiel ni to koro abro chamo muma. Kuonde moko be Raila wuothe time nyaka muma kaka nje go kamega injo mie muma mondo kaw muma no cham muma gi kanyo kanyo weche mang'eny ji oae. Bondo bende yanda ena okang' miyo moro ochire achiel to miyo Raila muma e nyim ji ni baba kaw gini cham. Mondo mondo watiek wach ni endi kaka. To Raila be koro piny omako dhoge bende wacho ni to gini tek manadi. Jonasa moko nigi geno, moko bende geno margi oselal. Kanan ni onge kuma nochopie. To giwacho ni kapo ni Jubilee ok oloso kodgi to gibiro chamo muma. En ang'o miwacho?
Chamo muma ni Nick nyaka cham muma. Mano gima it's long overdue. Nyaka nyaka cham nyaka cham muma.
Onge shortcut moro amora. Wang'ni onge mondo accept and move on. Moving on onge. To onge justice. Chamo maka kanga. E bwo chik ma. 12 ono yo chamo ma to chor. Mm. Nikech no no hope ni dialogue mobo bedo mm. mabo kelo country into peace and to talks on electoral justice. Sida ka electoral justice oken po oken po angriness. Kati ngapo angry ngano kolombolo. Ngapo angry. Ngajo chikane kenda la po angry. Mm. ng'ama nokwalo ombulu cha po angry moloyo ang'owa molo kata Raila koro kochero on to that first en kwano migoyo ok en muma ok chama chama ni koro elo chamo muma ni kiny odhi odhi kumoro nego chamo muma kong'eno chamo muma to odhi ka kanyo momiyo kata momiyo Raila muma eh, kaka mega bonde miya miya to lakini muma hona imiye kata kata ne apiko na kae eh. muma matingo makiro mugre baba cham

Koro in new year ni chakre gi karelo chamo. Kata madalo ano kadhi kadala. Ano na bikaito mon babu chamo me kacha mwaka manyien. Gwa mo matime ngema na poda stop nyaka relo chamo muma. Mondo mi inge ni kidhi negotiation nyaka dhi ki create angowa negotiating power. Iwinjo. Ralina Kava negotiating power ma strong makata kokoro oluonge ni koro business guru electoral justice I'm not, I'm not for power sharing ne gishare power ok obi konyowa in the long end mar bedo gi electoral justice kata kata kata koro lowuok to next year ni kichudo chung president to ne ombuchi mayi tiwacho ni ah ni bi ka opogni mkate nus to mkate full ringo nyalo bedo mkate full to ipogo nus ni ko isha nus ngach ngach man kitchen ngi police gi jobi military mano ko bi ye wang'e ngi muvuon makatek to ng'at kano tutuge dhod gi ng'ano dhi tutuge dhod gi adha adha tugo mabechwa mbo tug mana no bi ka jo jo Mombasa tugo Mombasa gi jo to kano tutukana gi mondo mondo wawere To ok ne kamano endo en uh, achiel kuom ranyisi ni inyalo kelo tulo, nyalo kelo ywaruok, nyalo kelo achiedh adi mang'eny ahinya ne oganda ma Jokenya. Kochopo kama koro wacho ng'ato ng'ato dhi tuge dhoodgi no endo. Jokenya odak kaka ji kanyakla, gintiere Kenya kaendi, onge ng'ama noluong ka mondo obi. Ji te nitie ka gi ratiro mar bedo e Kenya ka. Koro ka jomoko nyaka odhi otuge dhoodgi ni to maendi nyiso ni en akwede. Ka jaduong' onyuomo mon apar, to jaduong' dhako mokwongo nowene kis kone ah kis ne athora we kis ne pogno jomo onge ang'o e, mwandu gi iwinjo to ng'ani waniya bako mokwongo cham gik moko te otieko ni un un onge un un joka lakini onge gima donge nyawacho ni ah, ka nyathini moro oyudo pesa kone mam we dari odak ang'awo odara kata gwasi Wuodho dak kanye gweng' mo, gweng' moro obed gi kwe, munge ng'o, munge moko lar gi joko ibino kolar. Mano kelo solution kupo ni ng'owa ok feel share nikech onge onge ka wabogo mbulu since 2007 wasego mbulu ka kendo osego maber. To ni wan jo wan wan mama mane wakwan okwan pedigree ma jomo bedo president obiro telo. Ok wanya yie ni joluo koyombo to rach. Joluo koyombo to ber. Mano konye ka tek. Makoni wanya deny in fact sani wanya wacho ni ah, ok nyalre ok ber ka ji pogore to that is the way we will go in the next 20 or 5 or, or 30 years it, so, it will end there to oganda joluo kata kura ming'in ok nogoyo wang'e ni hmm? ing'eni joluo ok ogo kata kura kanye matarik pariyo ga uchiel to koro ang'o makoro joluo wachi gi mano gigoye kura ibc ibc mano mano kolo ombulu ombulu nokwal tarik aboro abisi mana kola mbulu pod ema pod dhi tam mbulu mar in fact ka kanyita blame maraga chief justice owacho ni odogo no mbulu no mbulu no mbulu ngama kola mbulu me oyudo ko timo irregularities legalities pod dok no mbulu mano mano bengine maraga no konyo to IBC kende manyalo timo kalore gi chik man IBC kende manyalo timo nyalo no gino sheria kata kondiki kondiki kidi okonde gi kidi sheria okonde gi kidi ne wacho ni ah ero ero ero ero ero mbolo wacho ni within 60 days but gi IBC ni nyaka loke within 60 days nyaka loke IBC ni mondo ogodhi ogo ng'o ombulu ma wang sure ni kogo ombulu ombuch ni kimbucha popo ikwano ni ginadi ariyo To jatelo, ka waloko tanga matin, Raila kochamo muma tarik pradek, wach ni koro odhi kaka geno mar oganda nitiere, ochamo muma tarik pradek no. Koro odhi tiyo

think people think ni the status quo is, is accepted mano omiyo gimitemo wacho ka winji maler en ni itemo siro weche mag tulo ok tulo ok tulo stalemate nyaka bed stalemate ka negotiate people negotiate when there's comfort sani wane comfort unaona ko Uhuru is very comfortable oil ministers

if Raila kept quiet and said that now we are accepting even even, even William Ruto himself masa ni wacho ni ni Raila ni en mane en mass of violence makata gwenge iwinjo ni owang' ji e kanisa na e kanisa owang' ji mane ka Kibaki noyeshe hapa wa nusu nusu girai girai omi wambe sani kwa chango on, on 31st wabro wabro share our, our, our, our allegiance to Raila Odinga

Macho ni mago gin treason. Gin treason en twitch mar decho. Ng'ano wacho mano?
Kiria koto bi eh, gidho mwingai. Ong'e ang'o e sheria?
To gidho mwingai en e jang'ad rieko kendo en e okelo kamalo kama duong' mar piny owacho. En legally en okelo kamalo kama piny owacho bato keng' mar chik. Kata na kano ka jalo atang'e chik mulo en en chik mong'eyo en uru paro nade? Mana ka chik no jobedi. Okay, okay, advice Uhuru Kenyatta on anything. Was advice Uhuru Kenyatta on what in this in, in, in this country? Give me a guy. Onge mse konyo go Uhuru Kenyatta kwa dia age. En wanga ma ride on the time ya president do nango. Mokuongo kare chik mangado jino osegol oko mar mar penal court ni death sentence onge. Eh, to, ma, to, ma, to, ma, nganya no kore nga sani mo kore la we, we raj you know, put this country in, into chaos kore la la kuma kana raila ena raila ena en japin en ja kenya en mata is institution mata is, is excellent sino mo kore ma ku president ma no be bad e nyama ku ma nyama kore la kada in kinde ngi pa na chini eh kore ori ori in police de ma kore la ni to ma kore la to te te apo bodo ka doka chien wawe wacho weche ma ji wacho e kor gwenge Mhm. Wawach wach kalore gi kaka ing'e chike nyama jatelo. Iparo ni ojuok mar Raila Odinga ng'ato ok nyal make. Gi ketho, ketho chik. Legally nya make, mm. but the consequence of make ng'eni be kod ntiere. Ntie, ntie persons minya make. Minya make ni bang' koro make, otere, otere court. Kaka ane nya make, otere court matueya. But the, the status of Raila Molo Odinga, mm. Ok inya make mikete mikete jela sani. Kinya paro kata man last time mano mak mano dhi ka Jimmy Wanjigi. In the up market of Omondayega. To there was rumors that Odine kanyo wale Odine. What was the action? Jino chako wuotho from Mia nyaka Mudhaiga. Mudhaiga ng'owa odhi ong'ende dal maka di dieri. So it's something ma komake it's en, en possible ni nyamake ndiyo But the consequence of make koro en biro mane? The cattle be consequence mar make rach moloyo ka omake to kete consequence mar mar, mar twitch nyaka tho. The chaos could be could be unimaginable. Can I make examples of countries most of opposition opposition leaders most of also nyaka loko sirkal because of opposition leader kata timne makosa. Emomiyo I'm I'm I'm appeal appeal to the government. Gisolo pride margi. Pride mantika gi accept ni piny opogore diriyo kik wa drive Kenya into chaos waluong Raila short term wa bede kanyakla wa agree on how to transition the government or power sharing transition the government mondo mi we have a genuine election

Rwandans are taking time of the same. Koro it's something that we fear. Kenyans fear discussing this thing openly because they watch ni, ni chaos, ni mano is, is a bad term. It is the right term. You saw it on 26 kara, kara loko ni ogombolo. Jedi monoto. To, to police be nonya lokana kata migori. Kata be police no de kata makisu no de kata siano ke de. Nango kata chima na lama na US. Mano US mano donje JK. Dong police no no no no kandara ne ne ne people.

Kapo nono ni mago chako kadho gi yamo kaka ma tarik apar gariyo nokadho gi yamo wacho ni kata mana higa manyien pok ichako mari nikech Raila pok ochako muma be iwuothogo kamoro amora ma kumero mege kod Raila Odinga to ikage kalewe airport alewe to oyomba yomba onge wach koro kapo nono ni koro ero ok oyude watieko kapo ni gino ok otimre to
kok otimore mm. Obvious disappointment ne supporters meke nasa. But kama sicho pesa nini? Okadho kata mara ila molo kudinga. Omuome. Omusa muome. Sani en koro anyway people's assembly. Mabura mua ni gidwaro kama kama mabura yale wase wase pangu party first. Mark Lueti kalonzo wod wod mkamba ndonyo kacha ndo uting Lueti. Ose ose mara ila ma it's something ma people assembly sani koro wase aye from the delegate authority to the to the representatives to acting on it directly mana mwadhi asanie
onge wach abuchopo gi kanyo wechego eko tek kaka injo kaka popo keleno endo wang' niero giride otek wabro neno kaka obro chal kata kamano endo wadro teke nyaka ende walamo mondo wabed kod kenya man gi kwe nikech kweno bende ema bro kelo dongruok Magi te gin mago eko mag siasa. Gone jogi oriti jatelo mar mondo mi walor chenro ni. Erokamano jothuru wange ma kwau wabed gi geno tarik adek wabed kwarito ni baba wacho ang'o kata kamano wa keep on fighting for justice. Nyako chako rom kendo maendi ne chenro mar kuku mar wach. Erokamano.